Yym, diolch yn fawr iawn. Mi oeddan ni, dwi'n meddwl, yn disgwyl y cyhoeddiad yma ers, ers rhai misoedd. Dwi'n meddwl allan ni ofyn cwestiynau ynglyn â be nath Llywodraeth Prydain yn yr amser yna i geisio achub uh, y cytundeb, ond o ran Llywodraeth Cymru, mae'n werth gofyn uh, heddiw o bosib pa gamau uh, o ystyried yn bod ni'n disgwyl y cyhoeddiad fydd Llywodraeth Cymru ni cymryd i lunio camau gweithredu, cynllun gweithredu ar gyfer uh, cyhoeddiad o'r, or math yma. Tybed allwch chi amlinellu y cynlluniau hynny. O ran y camau nesaf, mae ma gweld be all gael ei wneud i gadw'r cynllun presennol yn fyw yn rhan amlwg o'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae rhaid i fi ddeud, dwi'n ofni bod Ysgrifennydd Cymru yn Llywodraeth Prydain yn bod yn anghyfrifol yn sôn am y posibilrwydd o adfer y prosiect o fewn blwyddyn neu, neu ddwy neu dair. Ond os mai'r bwriad ydy trio creu model ariannu newydd, ga i ofyn pa rôl mae Llywodraeth Cymru yn cynnig i chwarae yn y rôl honno ar y cyd â phartneriaid eraill yn lleol? Ond beth bynnag sy'n gallu cael ei wneud o ran adfer y cynllun penodol yma, mae'n amlwg bod angen buddsoddiad rŵan yn ychwanegol i wneud i fyny am yr hyn sy'n cael ei golli, o leia' yn y tymor byr. Mae gwleidyddiaeth niwclear yn un peth, dwi'n deall, dadleuon o blaid ac yn erbyn niwclear, ond fel cyfle economaidd wrth gwrs, mae'r cyhoeddiad yma wedi bod yn ergyd i genedlaethau o bobl ifanc yn Ynys Môn, a maen nhw, maen nhw angen gweld rwan bod popeth yn cael ei wneud i fuddsoddi yn eu dyfodol nhw. Felly, a wnaiff y gweinidog um, sydd wedi rhoi arwyddion o hyn yn barod, wneud ymrwymiad i fuddsoddi rhagor rwan yng Nghynllun Twf y Gogledd, Mae 120 o filiynau wedi glustnodi yn barod, yn ogystal â 120 o filiynau gan Lywodraeth Prydain. Mi fydd angen cynyddu y swm hwnnw yn sylweddol rŵan er mwyn buddsoddi mewn cynlluniau adfywio a datblygu economaidd ym Môn, yn enwedig yng Ngogledd yr Ynys ac Ardal Amlwch. Mae angen symud i agor lein Amlwch. Mae angen sicrhau cyllid i wneud et cyswllt trydan i gynllun parth ynni Morlais. Mae angen cefnogi buddsoddiad Minesto. Felly mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi sicrwydd yn hynny o beth gan Lywodraeth Cymru. Ac ymhellach, gawn ni sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn gwthio ar Lywodraeth Prydain i gynyddu cyfraniad nhw at Fargen Twf y Gogledd, dyma brosiect arall i Gymru sydd wedi methu â cael ei ddilifro ganddyn nhw. Mae'n rhaid iddyn nhw ddangos ymrwymiad drwy fuddsoddi pellach, yn cynnwys o bosib drwy gyfeirio arian ymchwil sylweddol, addysg uwch, i Brifysgol Bangor. Mae Cymru yn methu â chael ei siâr o arian cyllid, cyllid ymchwil fel ag y mae. Ac yn ola', gai sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi pob cymorth i'r staff, y rheini sy'n gweithio efo Horizon yn Wylfa ar hyn o bryd, sy wrth gwrs wedi cael llythyrau rhybuddion di-swyddo yr wythnos ddiwetha'. Pobl dda o'r gweithlu lleol fydd angen cefnogaeth rwan.
Can I thank the local member for